Ummi maal? Mucaa kiyya. Muciyye, Mucaa ummiyye.
Dura kiyya. Eedee. Haay. Ummiyye. Ummiyye. Gattaa'e.
Maal taate?
Namta gattaa'e nan tuqin.
Maalaan ilmoo Dandoo.
haadhateeti bara. Demboo haadha xiyyaa miti. Eedoo naa deemu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaa qabdanii isiniin jecha ah, dachaanee dhufnee jirra. Maal goona gaa? Cinquma yaannaa, cinquma haasoyinaa, cinquma yaannaa. Ah, Addunyaan tuni Ana qofa haadha dursa qofa osoo hin taane cinquma yaaddi. Yaani rakkina. Rakkina kana rabbi nurraa achi fageessu rakkina rakkina nyaataa fi dhugaatii rakkina maallaqaa rakkina kana kana osoo hin tahin rakkina ilmoonis nama ni rakkifti. ilmoonis yaa'ii sa'a 24 namatti ni gooti. An amma rakkina haa ilmoo kan mucaa kiyyaatiin qaba malee rakkina waan takkaatu qaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Kullu shay indi miya miya tamam kullu shay indi na biratti waa hundinuu guutuudha fuuli. Alhamdulillah rabbil alamin. Waan jechuu barbaadu. Bas mucumaatiitu dhiyeenya kana baatii dabree se'aawu. Ah, Mucaan ah, dubbii tiyya nan dhaga'uu yaa'ii natti godhaa. Ah, Amma immoo ablee fudhateetu olii gafi fiiga. Hoggi maqasaa fudhatee olii gafi fiiga fi waraana je'eetu. Hay rabbiin nagaaf si haa godhu jeetiin kaniin duraan bar anuu kaniin duraan tumaan akkana gubbaarra dhaabbadhu mee yooni ah, tumaa tanaaf jecha aaree ah, akkana godhatu taatee irraa hin dhaabbadha jeetiin inni ablee fi maqaa isaan fi fiinan irraa dhaabbadheeyu. Akkuma beekamu gaa amma fedhinnaan tee maali jeetiin gaafadhaan amma inni abada manumaa hun taa'u inni halkan qofa gala. Hin beekan bika oolus maal godhu. Ani guyyaa mana namaatiin dalagaa oola kiraa manaatii fi ni beektan gaa. namni biyya namaa jiru achii fi achi fiiga. sani jeetii yaada. Sadi jeetiin isiniifillee ibsaa jechuu amma inni halkan kun sa'a sa'a meeqa sa'a afurii jira moo sa'a shan hin beeku kaameeraan kaayyadhee mee wahuma inni tahaa jiru hordoftoonni kiyya kun haanaa wajjiin hubatuu dhufa gahee dhufaatiin jira waan nyaattu iyyuu jennaan nyaadheetiin jira naan je'e kalaas. ni dhufa amma dhufaa ga'ee hanga viidiyoo teenyatti nu faana tura. Kalaas an kaameeraa kaayyadheetiin jira. Hoggunta isa kaameeraa dhohiseetumaan isinii mara akka inni kaameeraa harkuttii miti. Taa akkasiitii daawwattootaa fi hordoftoota keenya namni waa dhale gamata qalbiin hin raftu beeytani. Sanumaa fi hin rafne laal halkan kana guutuu taa'eetumaan isa dhaggeeffachaa bula. Tilfoonas yoo nuti bilbileera jalaan kaasu.

harakaa tana godhe na sodaachisa nam. A'aa a'aa rifeensa maaliif takka ofirraa cire takka ofirraa fillee masara dhalaatiin ni dhatte masara dhalaa maal irraa goote. Yabo si dhukkubateetiifuu jiruu uummata Maammadin qabdu. Dhimma akka jajjabaatti.
Hiika. Siin bara.

Sumaan nyaachisa, sumaan obaasa. Maaltu godha si godhummaa? Nama nyaachisa na waa. Waan namni nyaatu baastaa sii godha, ruuza siifiin godha, fooni sii godha, lukkuu siifiin godha, biddeena hulbataa wajjin sii godha. Dhadhaa fi garbuun hin jirtu gaa biyya arsii malee biyya a- as biyya jirru tana hin jirtu. Yoo biyya abbeetii jiraanne silaa.

A'a. A'a. Hayawii. Fuutetu. Nama bultii jaallachaa jiru. Wallaa.
Laki. Nama fuudhee bultii yoo silaa bultii horadhuu juha. Fuudheetiin Mucaan madduu jira. warqee jedhamu sun Fuudheetiin jira.
maal fuutu?
Bultiin qabaan amma.
Annaa bultii qabu. Aywa.
Manaa baan haasofte moo zaahiriin Laa haasofte san? manaa baanii naasoo jira kan irraa deemu. Gurbaa qalbii fayyaa qabdi sila. Qalbii fayyaa nan qabdu shakiin ta'e. Deedeem irraa.
Maali osoo namni suuqban qabaanne osoo an qubas hin qabaanne osoo saahibban kan kee saahibban kiyyaa saahibban abbeetii osoo qubas hin qabaanne fuuta. Maal fuuta? Sheeyxaana moo nama fuuta? Shaytaan.

Maal godhaa mana kireessee mana keessa taaree eegaati mana hin teenyee anillee firraa meeshaa gurgureetiin dalagaa bultii tiyyaa firraa seennadha. Allah masha. Atillee Rabbi si cinaa. dabbar nabsak habibi. Tamam. Tamaan hin danda'u haa cinqitan hin dandabeessumaa wajjin dubbachaa oolu amma sukkarri na dhufuun dhabu dabxi na dhufuun dhabdu rabbi narraa haa qabu na dawwaqsiisa laal yeroo takka takka kana zawuu na ja'a Rabbi si haa dandeessisu. tamaam

Maali baalaguu maal akkanaa tun? Meeshaa keessaaf lee fuutee akkaniif gootami dursa. Laa ilaa ilaa aboo maaliif akkaniif goota? Qayme ol kallafa ol kallafa mee baalaguu maal ah way baalagummaa akkanaa. Wantoota hordoftoota keenyaa argitanii jirtan qalbii fayyaa qabdu mee namni qalbii fayyaa qabdu akkaniif godha. Namni qalbii fayyaa qabdu akkanuma hin godhame mucaan qalbii fayyaa hin qabdu. Wallaahiin isinin jee isaa ablee ifirri kun jiruun meeshaa isaa meeshaa waliin garagalchaa jiruun. Oggaan dhufe kun amma ablee ifirri gaa jiraa daawwattoota hordoftoota keenya mucaan ifajjeesuu deema.